Meta l-ewwel ħarġet fl-2005, l-iGo kienet frott ta' kollaborazzjoni bej it-Toyota, il-Peugeot u s-Citroen. Biss imbagħad fl-2022 inbidlu l-affarijiet waqfet il-kollaborazzjoni, it-Toyota xorta jrid ikollha A-segment car u fil-fatt ikkreat l-iGo Cross li qed nipprova llum din id-darba mibni fuq il-platform tat-Toyota Yaris. Dan fisser primarjament qabża kbira fil-kwalità għaliex il-platform tal-Yaris il-ġdida li bih ġiet inawgurata bħala l-Car of the Year ifisser li l-karozza ferm iktar matura, ferm iktar kapaċi. It-Toyota semmietha Aygo Cross u tirreferi għaliha bħala urban crossover. Mhux għax għandha xi off-road capabilities, imma fil-verità għandha styling li huwa relevant immens mad-domanda tal-klijenti llum. Hija kompatta, it-tul totali hija 3.7 metri u l-wheelbase huwa 2.4 metri, fil-fatt innotaw l-overhangs huma qosra ħafna kemm quddiem u kif ukoll wara. Apparti minn dan imbagħad hija five door hatchback allura toffri prattiċità u kumdità. Fil-fatt kif tinnotaw il-bibien jokkupaw kważi t-tul kollu tal-karozza u dak b'intenzjoni ħalli kemm jista' jkun l-aċċess għall-karozza jkun komdu. Bħala crossover, il-karozza hija mgħollija lura hemm spazju sostanzjali bejn ir-rota u l-bqija tal-bodywork, imbagħad għandha dan il-cladding li f'ċertu postijiet huwa viżibbli ħafna li fil-fatt jaċċenna dan id-design element. Il-cross viżibbilment hija distintiva, għandek elementi bħal clusters hawnhekk id-dwal, għandek anke il-fatt li hija X dak l-istess styling joħroġ fil-bodywork u minn dejjem kellha l-bieba ta' wara li hija fil-fatt kollha ħġieġ. Għad-daqs tal-karozza, il-luggage space huwa sostanzjali, l-unika ħaġa kieku kelli maqdar huwa l-fatt li baxx ħafna, fond, allura għandek il-volum imma forsi daqsxejn iktar diffiċli biex toħroġ u ddaħħal l-affarijiet. Imbagħad għandek is-sit ta' wara li jinqasam fin-nofs, Allura tista' tinżel jew nofs jew kollu u hemmhekk il-luggage space isir sostanzjali. Jeżistu tliet trim levels, il-Pure, l-Edge u l-Exclusive. Issa normalment ituni l-aktar karozza attrezzata u sabiħa għax dik li tiġbed l-għajn. Hawnhekk ħdimna differenti. Din hija l-Pure. jekk nistgħu ngħidulha hekk, il-basic, imma kif ħa naraw hija attrezzat tajba mmens. U qed nagħmel hekk għaliex propju fuq dan il-modell hemm offerta interessanti mmens. Għandhom lot ta' karozzi li huma pure, li huma bojot u li huma b'gearbox manwali. U fil-verità qed joffru 1000 euro skont għal dawk li jħallsu cash għal din il-karozza. Imma nagħtikom iktar dettalji aktar tard. Bħala layout fuq ġewwa hija four seater biss kif jiġri f'kull karozza f'dan is-segment għandek daqsxejn ta' kompromess. Biex jien qiegħed komdu isni qiegħed ġo karozza kbira ovvjament kelli nitfa' s-sit lura kompletament u allura nikkomprometti ftit l-ispazju fuq wara. Jekk ħa jkun hemm xi ħadd bilqiegħda warajja rridu nilħqu kompromess u nċedilu ftit mill-ispazju imma anke jekk inressaq is-sit 'il quddiem xorta nista' nsuq b'kumdità. Id-dashboard iddominat minn dan l-iskrin li huwa disa' pulzieri u fil-verità għandu l-aktar software riċenti li toffri t-Toyota, għandek funzjonalità u konnettività li huma tajbin. Il-controls tal-air conditioning xorta separati bil-switches manwali allura ma tridx toqgħod tidħol fis-sistema u għandek ċertu funzjonijiet bħal home button, il-volume control eċċetera li huma buttuni mal-ġenb tal-iskrin. L-istergu ilu ħajt imma mhuwiex reach adjustable, jiġifieri ma joħroġx u jidħol 'il barra, mentri s-seat apparti li jersaq 'il quddiem u lura għandek ukoll il-lever biex ittella' u tniżżel is-seating position allura faċli ssib dik ideali u fil-verità il-viżibilità 'il barra mill-karozza hija eċċellenti, partikolarment għax inti qiegħed bilqiegħda daqsxejn għoli. Il-plastiks huma kollha ibsin anke fuq il-parti ta' fuq tad-dashboard imma dak li wieħed jippretendi minn dan is-segment ta' karozza. Hawnhekk fil-Cluster għandek il-parti esterjuri li hija l-ispidometer u hija analog bil-labra ngħidulha hekk, u mbagħad għandek cluster diġitali fil-parti ċentrali. Allavolja jgħidulha basic, mhi basic xejn, għandek apparti l-iskrin għandek l-Android Auto u l-Apple CarPlay li tista' tikkonnektja d-device tiegħek mal-karozza, għandek ir-reversing camera u hawnhekk fuq l-multifunction steering anke l-controls għall-adaptive cruise control li l-karozza tiġi armata bih. Fost is-safety features li tiġi mgħammra standard biha din il-karozza għandek il-lane trace assist pre-collision system u anke road sign assist. Bħala magna option waħda, in-998cc, li tiżviluppa 72 horsepower mmaċċjata ma' five-speed manual gearbox. Il-bambin biss jaf kemm il-miljun waħda minn dawn il-magni bniet it-Toyota u, kif tafu, għandhom reputazzjoni li huma bulletproof. Il-karozza tiżen inqas minn 1,000 kilogramma, allura tistgħu timmaġinaw kemm hi ħafifa fis-sewqan. L-isteering wheel huwa kkalibrat tajjeb immens, allavolja fuq il-karta l-aċċelerazzjoni għal 100 kilometru hija xi 14.9 sekondi, fil-verità tinħass ħafna iktar, nuża l-kelma Ingliża, nippy. Tmissilha l-gass tirrispondi sew u karozza li ma ddejqekx assolutament xejn fis-sewqan. Kif forsi tafu m'iniex xi fan kbir ta' gearbox manwali, biss mill-banda l-oħra ma nistax immaqdarha għaliex preċiża, għandek il-pożizzjoni tal-gerjiet perfetta u fil-verità il-klaċċ aqqas hu daqsxejn iebes allura mhix daqshekk effort biex tibdel gerjiet. Għandek ukoll indicator fid-dashboard biex jgħidlek meta huwa l-ħin ideali biex tixxiftja 'l fuq jew 'l isfel, allura hekk tista' ssuq il-karozza b'kumdità ovvjament b'effiċjenza għax tiġi toħli l-inqas possibbli. Is-suspension komda u anke bħala road holding, jekk tieħu kantunjera daqsxejn aggressivament, il-karozza tibqa' composed, tibqa' tibqa' in control. Niġu għat-tliet affarijiet li l-aktar għoġbuni fl-iGo Cross, l-ewwel waħda huwa il-bilanċ impressjonanti li laħqet it-Toyota bej dimensjonijiet esterjuri kompatti u spazju u prattiċità fuq ġewwa. It-tieni wieħed huwa l-ammont ta' teknoloġija u kumdità li poġġiet f'karozza li, allavolja suppost hija basic, imma kif rajtu hi attrezzata tajjeb immens. U t-tielet ħaġa huwa l-livell impressjonanti ta' sigurtà li toffri din il-karozza. Niġu għat-tliet affarijiet li l-anqas għoġbuni, l-ewwel waħda hi ovvja għax tipika ta' karozza f'dan is-segment, il-limitazzjoni ta' spazju fuq wara. It-tieni ħaġa hija l-fatt li allavolja l-luggage space huwa sostanzjali imma il-qiegħ tal-luggage huwa fond ħafna, allura forsi daqsxejn antipatku biex tdaħħal u toħroġ l-affarijiet. It-tielet ħaġa huwa li s-steering wheel huwa height adjustable imma mhuwiex reach adjustable. Kif aċċennajt fil-bidu hemm offerta speċjali fuq dan il-mudell li qed nipprova llum, huwa l-Aygo Cross, it-trim level huwa pure, il-kulur huwa abjad u l-gearbox hija manwali. Għal dawk minnkom li din il-combination tagħmel sens, ħa tiffrankaw elf ewro fuq il-prezz cash u tistgħu tixtru din il-karozza għal 16,500 ewro biss. Ovvjament għandek il-garanzija li hija Toyota, għandek anke il-faċilità li tibqa' testendi il-garanzija sa 10 snin, biss in-numri huma limitati. Allura jekk intkom interessati, għaddu sax-showroom tat-Toyota Ġewwa Ħaż-Żebbuġ, fejn tistgħu taraw il-karozza, jingħatalkom aktar informazzjoni u anke toħorġuha għal test drive.